Көннәр татарча аңлыйсызмы? А? Татарча аңлыйсызмы?
А мы не понимаем, что это. Нет, вы не из Казани, да? Нет. Ладно, рахмет. Сәлам дуслар, без Казан урамнарындагы сораштыруларны дәвам итәбез. Бүгенге тема яңа ел. Бездән 8 сорау, 8 сорауга да дөрес җавап биргән кешегә супер приз. Киттек ме? Нургалиева Айгүл, декретта. Минем исем Ишат Бүләков. Мин башкорт инженер-конструктор булып һәм укыйм. Уфы дәүләт авиация техник университетында. Мин Сибагатулина Эльвира Тельман кызы. Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Укытасыз, әйме?
Укытам, әйе.
Мин Дубаева Ләйсән Равилевна. А, Бурганова Зухра.
Укыйм мин Арчада, Арча районында, Үрнәктә. Вот. Шагиева Алинә. Эшләмим, балалар белән өйдә утырам. Тәрҗемә итәргә кайберләр русча, кайберләр татарчага. Беренче сүз коньки.
Коньки. Тимер аяк.
Коньки. Юк.
Шула торган нәмәләр. Нәмә.
Уйлап карагыз тагын бәлки исегезгә төшәр. Сана.
Чаңгы? Юк.
Чаңгы лыжи була.

Русча ничек була икән? Җимлек, җимлек.
Бер йорты күк нәмәләр түләйме? Йорт?
Йорты күк нәмә Ә түләйме? юк.
Юк.
Җимлек. Беренче эштән. Кармушка.
Җимлек. Нәрсә дип уйлыйсыз якынча? Нә- нә- Башыгызга нәрсә килә? Җимлек Санки. дигәч. Санки? Юк. Кармушка була җимлек. Кармушка. Русчага. Хәзер.

Җим дигән сүздән алынган. Кошларга ясыйлар.
Кормушка, что ли? Дөрес, ит. Нәрсә икән?
Җим дигән сүздән алынган. Кошлар өчен ясыйлар аны. А, кормушка.
Дөрес. Апельсин.
Әфлисун.
Апельсин.
Әфлисун.
Монысын беләсез.
Афлисун.
Дөрес, бер балл.

Бияли. Әй, әй, әй, бияләй. Сездә бияли дип әйтәләрме? Кар керте. Әйттеләр. Сез бар ишетмәдегез бугай. Әйтегез, леп карагыз, сез әйтмәгез.
Кар нәрсәсе әле? Керте.
Кар керте. Сугроб.
Ну, ней. Керт как?

Примерно что это?
Кар дигән сүз бар инде. Һәм көрт дигән сүз. Русчасы сыдан башлана. Сын что ли? Юк.
Русчага кирәк.
Тагы башка сорау. Нәрсә кар? Кар көрте.
Снежный ком, что ли? Охшаш, ләкин алай түгел. Садан башлана русчасы. Юк. Снежинка?
Юк.
Снежинка. Кар бер түгел. Снежинка.
Кар. Кар.
Кар. Бер түгел.
Кар бөртеге. Дөрес.
Снежинка кар бөртеге. Дөрес, татарчасы.
Э, кар бөртеге.
Әйе, дөрес.
Һәм иң соңгы бирем Яңа ел белән дигән тәбрикләүне кирегә таба кирәк. Яңа ел белән.
Хәреф. Хәрефләр. Кирегә укыйбыз әйе. Яңа ел белән. Яңа. Нодан башлыйбыз.
Әйе, белән.

Леп, ле, аңя.
Юк. Юк, алай түгел.
Тагын бер уйлап карасагыз.

Мин карт бит инде алай укырга. Әйдәгез бергәләп. Әйдәгез. Ныдан башлана инде белән дип бетә бит. На. Белән.
Нә.
Леп. Нә леп.
Яңа аңа. Ой, ле аңа. Яңа белән.
Әйе. Так. Нәләп.

Белән дип бетә бит инде, хәй кирегә таба киләбез. Белән дип укымыйбыз, ә ныдан башлый. Нә?
Нәлеп? Әйе.
Так, дальше әле.
Ел. Ел. Ле? Ага. Оңя? Яңа ел. Яңа ел белән.
Ягъни ныдан башлыйбыз. Иң ахыргы сүзнең киресен әйтәбез.

Яңа име калды?
Әйе.
Дөрес.
Туңдык, каттык, ләкин үз эшебезне башкарып чыктык. Бер җиңүче без булды. Әмма Казанда татарча сөйләшүче кешеләрне бүген эзләп табу бик кыен булды, чөнки минем фикеремчә, алар барысы да авылларга таешып беткән. Ә без йөгердек кайнар чәй эчеп җылынырга. Пока-пока.